metlheng e re phelang go yona satane ngwanešu ga a e tla go wena o tlo no tla a apere kobo ya toko a apere fake ya kobo ya toko ye le gore ga e tla go wena o iponagatša o kare ke motho ya lokileng o e ka reng o emetše dilo tše lokileng mara ka gare a tseba gore gabotse yena o tuka mollo wa go bona a bolaile go ba fetšišitše o ka e bala bukeng ya johana Johana, John chapter 10 from verse number 10 re ile e bala ngwana ešo re ko gore na johana yena ga e hlalosa o tloga a e hlalosa ka tsela mang john chapter 10 from verse number 10 e bolela ka mantšu e re lehodu lona ge le tla e re lehodu le tlala go utswa le go bolaya le go lobiša e re ko botse ngwana ešo lehodu ge le tla mo lefaseng le le tlhasela ka gara ngwako wa gago phephosi ke e tee ngwana ešo o tlela go utswa o tlela go fetšiša ebile o tlela le go bolaya ke ka mahlatse ngwana ešo ge lehodu le ka re le tsena ka gara ngwako wa gago la se go tlaiše la se go bolaye la se fetšiše mara go utswa gona ngwana ešo purpose ya lona ke gore ge ke tsena ka molapeng le ke swantšwe be gore ke utswitše ngwane šere go botša morero wa satane mo lefaseng le re phelang go lona o tletše go utswa go fetšiša le go bolaya ene satane a ka seke a tla ka boyena a re ke nna satane ka baka la re batho ka moka satane re ya mo tseba le magodu ba tšhaba satane babolai, batšhaba, Sathane le batho ba e le gore ba fofa bošego gore ba bitša gore ke baloi ka re ka polelo ya borena ya Sepedi ba e le gore ba tseba dilo tša mmušo wa lesusu tša bošego. Batho ba uwe ke ne bonnete ba gore ge Sathane a ka tšwelelela re ke nna Sathane tsebang gore lehlanke la nna aowa ba tlo lesa ba re ee ge e le gore ka nnete re diela wena re a lesa. There are people ba e le gore they are doing things not knowing gore ba direla mang ba dira dilo ba sa tsebe gore ba hlankela Modimo o mofeng.

na re ka phologa jwa ngwanešu mo lefaseng le ge fela re sa ikokobetše pele ga morena ra ikokobetša gore re motsome re mo nyaka ka poifo batho ba bantšhi re nyaka go tseba modimo ka tsela tša rena mara re netlata tsela e modimo a re botšang gore re mo nyaka ka yona ke ka baka le lentšu la modimo le re le šomišang gore e be a guideline ya maphelo a rena mo tumelong le modimo gore re kgone go tseba go phela la modimo le go mo tsoma le go mo humana ka baka la lentšu la modimo le re ge fela le ntsoma ka dipelo tša lena ka moka le tlang humana batho ba bantši re mo tsoma ka tsela tše di itseng mara ya ba ga se tsela tša maleba lentšu la modimo go lebala bokeng ya proverbs go na le mmolelano o uh, solomon a o bolelang šo o re go na le tselana tše dingwe tše re di swere go di bontšha o ka re di re iša bophelong mara botsebotse tsela ye e re iša tahlegong go na le batho re swere ditsela tša rena re bona di re išago go lokileng ebile ga re bone phošo felo ka baka la re bona di le ditsela mara kua pele kua ngwanešere ko go botša ke tahlego nna ke re wana ke re a re ithuteng go nyaka tsela ya nnete lentšu la modimo le re tsela ya nnete ke tšeso le mmina thoko mo re a o opela o re tsela ya nnete ke tšeso O re, Gomme ditsela di gona, mara gomme ya nnete ke Jesu. Lebaka la gore e re tsela ya nnete, go ra gore go na le tsela tša maaka tše le gore batho re ka di swara, di bontšha o ka re di re iša bophelong, mara botsebotse di re iša tahlegong. O re ga o pala mmina thokone, o re, Tsela ya nnete ke Jesu. Tsela ya nnete ke Jesu ka re ditsela tšona di gona. Mara ge e le gore o nyaka go tseba tsela ye e išang therešong, tsela ye e išago bophelong, o re tsela ya nnete ke Jesu. Ngwanešu re ko botše, ditsela ka moka re di swere ge re phela. A go na motho o a se a swarang tsela ka baka la gore bophelo ke leeto re a sepela. Mara leeto le a go na motho o a sepelago moyeng. Re na le tsela ye re e swereng re ntše re sepela ene ditsela tša ga di tshwane. mara moopedi wa mmina thoko o re banna ditsela tse di di swereng ke tse dintšhi re a tseba mara e re ke le botsentongwe ya bohlokwa še tsela ka moka di gona re a sepela we are going there to our destiny mara motho wa be le kgonthišišo ya gore o sepela tsela ya therešo ke motho ya swereng tsela ya jesu gobane tsela ya nnete goba tsela ya therešo ke jesu o re ga a bolela bukeng ya johana chapter 14 from verse number 6 O re tsela ya nnete, o re, o re tsela ke nna le nnete le bophelo. Ka mantšu a mangwe, go a sena Jesu, ngwanešu. Tsela yeo e swere, o ka no ba o ipona mohlomongwe e sena makodikodi, e sena meetlwa, e sena bokgopo, e sepela o ka re iša tseleng ye botse. Mohlomongwe o sepela tsela e phadimang, ye no re botsana, mohlomongwe o bona o e lebeletše ka baka la dilo le go sepelela gabotse. Mara re go botse ngwanešu, e re go na le ditsela tše re, ge re di lebeletše, ra bona di sepediša gabotse. Di se na meetlwa, re bona o ka re re sepela bonobonobo. Ba bangwe re ba lebelela, re bona ba sepela ka la meetlwa, ke ditlaišego, ke malwetši, ke eng, mara ya ba re ba swere tsela ya nnete. Ka baka la rengwanešu e re ko go botše, go ba go Modimo ga go re karentie gore tsela tše re di sepelang di tla ba tše di smooth, ra sepela re lokologile. O ka re ba o sepela ka ra tsela ya meetlwa, ngwanešu, o tšama o hlabega mara o ntse o kgotleletše o sepela mara o tseba gore tsela ye ke e o sepedišago ke jesu it doesn't matter what you're going through ngwanešu se segolo ke gore swara tsela ya nnete o se kwa duma batho ba bangwe ba ba sepelang tseleng tše di smooth wa bona o kare di ba iša bophelong A o tsebe gore na tsela ye e kgethileng ke tsela ya mohuta mang? Wena swara tsela ye e išang bophelong, e sa kgathale gore na o sepela o sepela ka go lokologa goba o tšama o tlaišega na. Lentšu la Modimo le a re hlalosetša gore bao e le goreng ba tshepile Modimo ba mmotile e re ba tla sepela ka gare ga ditlaišego. Ngwanešu re go botše lebaka la gore o tlaišege bophelong ba gago ke ka baka la go na le ntho nngwe yeo e swereng e le gore it's opposite go ntswetse sathane a tsamaye fa batho tšona go na le nto nngwe ye botse ye le gore e na le maatla o e swere ke ka baka la sathane a ka se go tsogile gore lomeditse gore o be le khutšo bophelong batho ba bantši ba tlaišega e ntše ba rapela ba dumela go modimo a ba tsebe gore lebaka ke gore ntwa ye ke ya semoya sathane o lwantšhela le batho ka baka la re o tseba se ba se swerego o sekebe wa tšwa tumelong ngwanešu o sekebe wa lesa wa tšwa mo tseleng ye o e swerego ge e le gore wa mahlatse o swere tsela ya nnete ya jesu mara o tša motlhaba ke meetlwa na ke re gona ka re sekwalela gotlelela tsela yona yenewe ke yona ye o išang bophelong mafeleletšong a yona ke bophelo bo sa feleng batho ba ithabiša ka bophelo bo smooth bophelo ba lefase bo swere tsela tše di botsana ka mahlo mara a ba tse bore di ba iša tahlegong go na le batho ba swereng ditsela ba lebeletše dilo di le botse di kgahla mahlo bona ganthe ga ba tsebo gore lentšu la modimo le tloga le bolela le rena ga re phele ka go bona re phela ka tumelo e doesn't matter gore na ke lebeletšeng e ka no ba e kgahliša ngwana šomara ge e sena jesu i guarantee you e go iša tahlong mara wa lehlogonolo ke motho ya reng a sepela a sepetša ke jesu a tseba gore mafelelong ke bophelo bo sa felego o ka re wa ngwaneso o sotlhega o tlaišega o ntse o le modumele mara re ko botse ke re swara tsela yona yenewe a re a tlala mo lefaseng go kitimiša tša lefase re tlile mo re swere tsela ya nnete ke jesu o re iša ga e le godimo o re fa hope ya gore yena o tla re fa bophelo bo sa felego ntho e kgolo ngwanešu ke gore o sepetše ke jesu o sekwa ba dumelela lefase le go bontšha ditsela tša tšona tša lebelela ga e le tše di botse wa thakgala tša go folelo tše di botse wa tša ma o dula ka gare ga ntlo tša manobonobo o e na le tšheleteng tše go tlala account e falala ebile mamtla o tse o nna go tšhile bokae go tsene bokae wa no lebelela o ka re bophelo bo yaya not knowing gore ka gare ga bophelo ba gago wa lahlega Satane re ko botša mošomi eh, dilo tše dingwe tša e le gore o kotsi ka tšona satane o kgona go go fa bophelo bo bokaone wa ba comfortable mo lefaseng wa lebala le modimo o sa tsebe gore dilo tše di na le mafelelo nto ngwe le ngwe mo lefaseng ngwenešu ye e le goreng ga re a tloga le yona legodimo re ikgumane fa Tseba gore e na le expiry date maphelo a re a phelang go na le tšatši le le gore a yo expire nama ye ngwane šere ko boke e na le expiry date mara modimo o dirile gore e be sephiri re se ka ba ra tseba gore na e expire ka date e feng mara re ko go botse ngwaneso bophelo ba re bophela bo na le mo boyeng go felela gona mo lefaseng ye ba re o continua leeto o le tee o se sa le ka ga nama yeo leng ka gare ga yona mara o le ka ra moya o sepela o le ka ra mmele wa semoya o tšwela pele ka leeto ke letšatši le le gore o tlo phafoga wa lemoga gore botsebotse ke tsere tsela ya nnete goba ke tsere tsela ya go nkiša lefung la ngwanešere go botse go bohlokwa gore o itekola o sa phela gore tsela yeo ko e sepelang go yona a e ka ba e le gore moputso wa yona e tla bo mobotse na ka baka gore jesu o re tshepiša gore ga re sepela le yena ra kgetha yena jale ka tsela ya maphelo a rena re tla fumana bophelo bo sa felego gore ga bolela bukeng ya johana chapter 3 from verse number 6 from verse i think it's from verse number 6 yes ra e tseba john chapter 3 from verse number 16 yes gore ga bolela o re modimo o ratile lefase kudu e re ke bala gabotse john chapter 3 from verse number 16 o re gobane modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a re fa morwa wa gagwe a le noši e re gore mang le mang yo a dumelang go yena a se lahlege eupša a be le bophelo bo sa felego ntwa ke tshepišo Modimo wa re tshepiša gore batho ka moka ba re dumelang mo go yena ra kgetha yena jalo ka tsela ya maphelo a rena gore a re etetše a re sepete le ge re sepela ka ra metlo goba re sepela mo go fišago ditsela ya gone e se semutegile e le kgorofe sa sepeleng mara yena wa re tshepiša gore ga fela rena re dumela mo go yena re ka se ke ra lahlhega gomme re tla ba le bophelo bo sa felego mara re ko botse ngwaneso wa tlhokile mahlatse wa madimabe ke motho ya foraforetšang ke dilo tša lefase wa dumelela satane a mo ropa a mo fa dilo tša lefase a mo lebatša nnete e lego morena jesu a re ga a sepela bona tše a di obtaineng tša lefase e le modimona a di hlankela a di rapela a di khunamela a bona e le tšona tše lokileng di ka mo fang bophelo ngwaneso re ko botša bophelo bo bo na le mo bo felelang gona batho ba bangwe satane o ba tswaletše mahlo gore ba bone o kare bophelo bo re bo phelang mo ke go phela go ya go ile ga ba tsebe gore go na le nako mo bo felelang gona ene wa madimabe ko a tlabang a kgethile go tšea tsela ye išago tahlegong a lebelela dilo di phadima satane ngwane seo a ka se go fe dilo tša go baba a ka se go fe dilo tše e le goreng di kwiša bohloko ka baka la gore o nyaka gore o be comfortable ka gare ga tsela ya go file go yona a ka se ra nyaka go lahletša a go fa tsela ya meetlo ka re wa tse gore o tlo e change gore ka mo meetlo ya tlhaba e re ke nyake tsela e ya maleba o tlo go fa dilo tšeo ka reng di botsana so a go fa dilo tšeo ka reng di a kgahliša ka mahlo tše di natefang ka taste mara o sa tsebe gore ke tse poison inside your body or your spirit tša poisona moya wa gago wa developa even a hatred le tlhoyo go dilo tša modimo ke ka baka la e le gore o se kwa ba makala ge batho goba mothomong ko wena ke tsebe ngwane šone o theeleditše o se kwa makala go tlhoile goba batho ba tlhoile dilo tša modimo lebaka ke gore satane o ba fe dilo tša gage a fetša dira gore ba tlhoye dilo tša modimo ka baka la re ge motho a seno sokologela mmušong wa leswiswi o hloya dilo tša modimo ke ka baka la e le gore le ka mathobela a rera radio ga ba nyake le go ekwa taba yeo ka baka lare a e tsamaišane le taba tše bana ba a e sepele a se tsela tše di se di tshwana a di tsamaišane tsela tše motho wa gona o nyaka ja gage fela ke ka baka la gore motho yo wo moyeng wa gago gole le modimo mara ke re ngwane šokere o sekwa ba le wa wela go batho ba o le goreng ba lahleka tše tsela e lego Jesu o kgone go phela ngwaneso morena Jesu wa re tshepiša ene ke rata lentšu la modimo ka baka la re le le ditshepišo tša gae go no ba jwale ka seesemane e re all the promises of the lord are yes and amen ditshepišo tša modimo di di ka di phethagala ka baka la modimo ga a tshepišitše wa phethagatša o re ga a bolela bokeng yela ya numbers o re ga o bolela numbers 23 verse number 19 o re yena a se yena motho fa ka go fretša goba morwa motho fa ka go tšhentšha mogopolo nka re ba ke se khouta gabotse mara o bolela mantšu a gore yena ga se yena motho maaka go fora goba morwa motho maaka go tšhentšha mogopolo a re ebaleng Numbers 23 from verse number 19 eh, o re modimo ga se motho wa ka go bolela maaka ke e rata kudu e bolela ka tsela e e re ga se motho ya ka go itshola o re se a se golofetšago o a se dira Ekwa Modimo. Modimo o bolela selo a fetša se phethagatša. Ka baka la re Modimo wo ga se motho maaka go bolela maaka. Ge Modimo a re ke tla ba le wena, o tla ba le wena. Ge Modimo a re ke tla go leta, ke tla go šireletša, ke tla go šogofatša, ke tla go fa bophelo, ke tla dira dilo tše ka moka, o a di phethagatša. ngwanešu o sekebe wa latlhela toulo ka gare bophelo ba gago o se ka ba dumela satane a go foraforetša ka baka la re satane ke ramaka satane ke lekgodi ke mmolai wa utswa wa fetšiša ebile wa bolaya ntwa e tletšeng ka gare lefase le ke go bolaya destiny tša maphelo a rena ke go bolaya tumelo ya gago gore se kwa tlha o sa dumela wa tshepa lentšu la modimo satane o tlile go utswa kholofelo ya dipelo tša rena gore latlhele toulo go dilo tša modimo re bone o ka re modimo o diega go araba satane o tlile go utswa destiny ya maphelo a rena a tše dilo ka moka tše e le gore ne di re fa hope go modimo a di lahlela kua ka go di replacea ka go re foraforetša a re fa dilo tše di botse a re fa makgowa a re fa tšele tše tše rena nama ya rena e di desirang ra thoma go bona o ka re modimo yena o delayed o too late ra thoma go mo lahlela toulo ra kitimiša dilo tša lefase ngwana šere ka go botša be careful go dilo tše lefase le go fang tšona ke rata lentšu la modimo le re the all the blessings of the lord e re make us richer e feleletša ka gore and at no sorrow ditšhogofatšo tša morena di re dira ba atlegileng ene a re re ka gare ga bošwana goba ka gare ga ditlaišego modimo ga a tshepiša wa phethagatša ngwanešu se segolo kore wena o swere tsela e feng tsela ya nnete ke morena jesu tsela ya nnete ga se kereke ngwanešu ke morena jesu a re se ka ba ra ba ka gara a a comfort zone ra ba le a false hope kholofelo ya maaka ya go no e potša dilo di se tsona mara dilo di gona ka gare ga lentšu la modimo lentšu la modimo le swere dikarabo ka moka le instructions ka moka tše e le goreng re ka kgona go tseba modimo ra phegelela go mo phelela mara rena batho re ikgethela ditsela tša rena tša go nyaka go tseba modimo. Batho ba bantši ke nyaka kwa motho o mongwe a bolela mmolelong a re batho mehleng e re phelang go yona Ga re sa nyaka go kwa Modimo a re a re instructor mara rena re nyaka go instructor Modimo. Batho ga re sa nyaka go tseba gore na Modimo re mo humana bjang re nyaka Modimo yena a re humane mo rena re yang gona. A re sa nyaka Modimo re nyaka gore Modimo yena a re nyake ka baka la gore rena batho Satane wa re ropa o re fa doctrine ya gage a re ropa ka lentšu la modimo batho ba bantši re ko botse ngwana yešo nnete e le gore batho ba bantši a re itsebe ke gore satana ka tsula tle go wena jale ka satana a ka tsula o furile go botsa maaka jale ka maaka mara o tla go wena a swere baebele a iphuthetše a ikokobetša a sepela a nnanya o kare ke motho ya ikokobetšang a e tla go wena a ba bitše le leina la morena jesu wena o ba convinced gore yo ebile o re ka leina la jesu o sa tsebe gore mara lentšu la modimo le re ba ka no ba bantše lentšu leina le mara re tlo ba swara ka dikenywa tša bona o re tla ba tseba ka dikenywa Dikelegelešo ke tšona tše di re bontšhang gore na sehlare se ke sehlare sa mohuta mang ka baka la re a o tlo re confidence ka gore o e ne matlakala a o ka reng ke a panana mara re sa tse gore na o wenywa dikenywa tša mohuta mang e re ko go botša mone it doesn't matter motho o tla go wena ka tsela ye feng nna ke re go wena ke re Lebelela dikenywa, ke tšona di tla go fang gore na motho yo ke motho wa Modimo goba bjang. Lentšu la Modimo le a re phafoša ngwaneso gore re hlokomele meboya ye, re ithute gore re be le meboya ya go kgona go lekola. Le ga motho a itla go wena ngwaneso, check the spirit lentšu la modimo le realo re re a re re ithute go lekola meboya motho a ka no tla go wena ngwanešu ka tsela ya tlang ka gona a re o romile ke modimo ye ke mantšu a go phafoša lekola moya a se memoya ka moka e le gore batho ba tla go yona ba re ke bona bona ba modimo e le gore ba romile ke modimo metlheng e re phelang go yona ngwanešu go bohlokwa gore motho a itekole a itsebe gore na yena o eme jwang le modimo ke ka baka le e le gore motho o swantse gore a tshware tumelo ya leng mo go yona a nyake therešo ye a e humane a e ngamarele morana jesu go mo humane ngwanešu mo go ka re o mo sware o sekwa bo wa mo tlogela ka baka la dede mo tlogelang ke tšatši le go fedileng ka wena o se ka ba wa latlha tumelo ya gago ngwanešu molaetša ka e be e le gore Tsela tše re di swerego a re itlhokomeleng gobane tsela ya nnete ke Jesu. Ge e le gore go na le tsela yeo e swereng mara Jesu is not included ka mogare and mohlomongwe ke tsela ya sedumedi sa gago sa gore wena you have created a belief but Jesus is not included ka mogare ga belief ya gago tseba gore ngwanešu tsela yeo e swerego e go iša tahlegong a ke re o ka re e go iša tahlegong ke re e go iša tahlegong lentšu la modimo le re go bohle ba ba dumetšeng go yena ba tla fiwa bophelo bo sa felego o re ga a bolela bokeng yela ya johana mo re badilego gona o re gore mang le mang ya dumelang mo go yena a be le bophelo bo sa felego batho ge ba se dumela go yena mara ba ipha dikholofelo tša gore ba dumela mo go yena ba swere ditsela mara ba sa sepediše ke jesu i guarantee you 100 percent tsela yeo e go iša tahlegong wa lehlogonolo ke mang le mang ya reng ga a dumela a dumela go morena jesu gobane tumelo e tla ka go kwa Mme go kwa go tla ka go kwa lentšu la Modimo. Na wena o kwa mang? O šala mang morago? Ke mang motho wa go influentshang tumelong ka ra bophelo ba gago? E ka ba nthowe e go batametša go morena goba e go tloša kgauswi le yena na? Nna ke re gona ke re tsela yeo e swerego e no e lekola ngwanešu ge go sena jesu ka gare tseba gore o bothateng tsela ya nnete ke jesu